Helo a chroeso i ail bennod ein cyfres newydd Clonc a Chan gyda fi, Gwen Trenton, Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf i'n cael clonc a chân gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. A'r tro hwn, rwy'n dod i adnabod cerddores fendigedig o'r ardal leol sydd wedi rhyddhau sengl newydd sbon yn ddiweddar. A dyma hi, y cantores, yr athrawes, Lisa Pedrick o Gwaith Cygirwen, Triti. Helo, siamai, ti'n iawn? Diolch.
Felly, er mwyn i ni ddod i'r naf o ti'n well, mae dyfu cwpl o gwestiynau hwyl a dwy gêm bach os mae'n oce. Okay. Dim problem. Fab, coni off te. Cwestiwn un, pe bai ti goffa dewis un person enwog i wario ti mewn ffilm o dy fywyd, pwy fydde ti'n dewis? Yy, fi'n credu yym Cristin Bell, achos wel, mae bach golau 'da fi, so mae'n digon agos, ond o ran ei chymeriad hi, fi jyst yn dwli ar rai pethau mae 'di bod mewn fel um, The Good Life a pethau, a fi jyst yn meddwl bod hiwmor da gyda hi, felly fy hi'n gret. Ie, yeah, fi'n dwli ar y Good Life hefyd. Yw unrhyw acenion o gwbl?
O'n i arfer goffa neu cwbl pan o'n i yn coleg, achos o'n i wedi astudio drama a pethau, ond um, Nigon i'n dda iawn yn nhw, achos fi'n credu bod yn acen i mor grif, um, a sa'n credu gallai wneud rhai nawr o gwbl, byddwn ni'n rybys.
Beth sy'n ofni ti go iawn? Wel, mae'r byd bach yn ofnus ar y funud, ond yw, e, mae pethau eitha ofnus mewn rhan nawr yn dod o gwmpas o ryw ffilm. Um, Ond fi wastad wedi cael ofon mowr o methu anadlu neu boddi neu rhywbeth. Mae hwnna'n rili... Fi, fi methu uh, dioddau unrhyw beth fel la. Os ydw i'n colli'n andlo dan y dŵr, fi sy'n mynd panic llwyr. o, na, digon teg. Beth ydy go-to outfit di ar ddwrnod arferol? Jeans, jeans, jeans, jeans, gallwn ni byw ynddyn nhw. Yym, 'sdim hawl 'da fi gwisgo nhw ar gyfer gwaith fel athrawes, ond yym, na, pob penwythnos, fi hyd yn o'd 'na'r go-to peth i fi mynd mas hefyd ar noson allan yw jeans, yy, fi jyst mor gyfforddus ynddyn nhw. Ie, digon teg 'da fi 'fyd. Oes gen ti ddyfyniad sy'n ysbrydoli ti o gwbwl? Um,
gwnewch y pethau bachau, mi'n credu. Mae hwnna wastad yn rhywbeth sydd yn aros yn ymfeddwl i, achos fi jyst yn meddwl, chi wedi newid y byd trwy wneud un peth creedig bach ar y tro, a jyst trwy helpu cymdogion a teulu a ffrindiau, mae hwnna gallu gwneud gwahaniaeth mowr yn hytrach na trio cymryd y pethau mowr mlaen ar ben eich hunain yn syth. Mae jyst yr un peth bach, o, chod, un snippet bach o garedigrwydd gallu gwneud byd o wahaniaeth i rywun. Ie, yeah, cytuno'n llwyr. Beth yw dy farn di am fi'n afal a pizza?
Wi'n fan! Fi'n gwybod bod yna'n eitha controversial, ond dim ond os mae fe gyda ham ddo, so i'n licio fe gyda unrhyw beth arall. Os mae fe'n Hawaiian pizza, mae hwnna'n hollol dderbyniol, ond dim gyda unrhyw fath toppings eraill, na. Na fi, Hawaiian bob tro i fi. Beth yw'r joc di?
O, wel, chwa be, fi eitha rybys yn gofio pethau fel hyn, ond sa'n credu bod nhw'n digon um, PG ar gyfer um, cyfweliad yr ail fi'n cofio, so well i ni sgipo mlaen y cwestiwn nesaf. Dim probs.
Unwaith mae'r lockdown yn dod i ben, ble ei di'n gyntaf? I weld teulu a ffrindiau. A wedyn ni sortio roots mas, fi'n credu. Cydio top yn benni. Fab. Bytai ti mond yn gallu clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan bydde ti'n dewis? Um,
Ia, bydd fe'n strwa fechel, bydd yna hoff gan, chos chi'n clywed drosodd a drosodd. Um, Na, chwa be, fi'n credu gallwn ni ymdopi gyda clywed landslide Stevie Nicks drosodd y drosodd. Ie, yeah, bydd hwnna'n iawn, achos fi jyst, mae ma fe'n glasur o gael ond yw e fi sy'n dwlu yna fe. Na fi, dyna fe.
Pwy yw dy fodel rôl di?
Yn fam yn had i fi'n credu. Um, Chwa, fi dal, fi'n rili really agos gyda nhw nawr, maen nhw dim ond byw lawr y rewl i fi. Um, os maen nhw'n rhoi cyngor i fi, fi'n treol y ngorau i gymryd e'n mlaen, achos mae'n fam ni, mae, mae, mae jyst yn iawn am bopeth, mae rhyw fath o six sense gyda hi am bob dim. A fi wedi dod ar, o'n i wedi trial ymlaen fel pan o'n i'n yn, yn yn harddegau i, yeah. ond chod, fi lot eddach nawr, mae plant yn unau gyda fi, mae'r fenyw yna'n gwybod popeth, so unrhyw beth maen nhw'n dweud, Fi'n cymryd e'n rhan fel arfer. Os nad wyt ti'n cael bod yn superhero am y dydd, pa bwer fydde ti'n licio cael? O, um,
Wel, fi'n fan mowr unrhyw beth Marvel a Justice League a bethau fel la, ond fi'n credu y gallu i um, I gael gwared unrhyw dostrwydd fi'n credu, bydd hwnna'n lyflu bod neb gyda unrhyw fath o dostrwydd yn y byd, bydd hwnna'n ffordd da i ddechrau pethau fi'n credu, ie, yeah, felly, ie, yeah, na beth yn hynna. Gyda. A pe bai ti gofod dewis tri eitem i fynd gyda ti yn nes yn neill o bob man, pa tri eitem bydde ti'n dewis? Um, eit, o, pobol fi'n credu byddwn ni'n mynd â, hytrach na eitem, ddim yn ar gŵr, y fab, A'r ferch, a wedyn ni'n iawn wedyn, os mae'r teulu dy'r fi fi'n hollol hapus.
a wedyn, pe bai ti o'r death row, pa fath o fwyd fel y ti'n licio ar gyfer dy bryd olaf?
Unrhyw beth melus, bendant. Um, I fi, mae'r main course just yn rhywbeth mae rhaid i chi wneud cyn bod chi gallu cael y desserts a pethau neis a'r fflwcs a melus a... Um, yeah. Felly, just llwyth a llwyth o desserts fi'n credu, bydd hwnna'n wych. Pam fydda ni'n dewis desserts bob tro? Fi ba cyngerdd nes ti ddiwethaf? O, oh, chwa be, mae wedi bod yn spel ydw e. Achos mae gen i nod gyda gadw ti ar y funud. Um, Siwr o fod do, y cyngerdd diwethaf ni mewn, oedd mae'n llai rhywbeth o'n ni yn arwain cor mewn, yeah. neu yn canu mewn, achos sa'n cael lot o gyfle i mynd i weld pethau, achos mae'n swyddi yn profi mas o'r tî lot yn arwain corau a neu cyngherddau pethau. Felly, siwr o bod rhywbeth o'n i'n neud rhywbeth mewn, byddwn ni'n meddwl. So nawr mae dyfu gêm o hwn neu'r llall, a bydd rhaid ni dewis rhwng y ddoi eitem a gweld pa mor gyflym ni'n gallu gweud um, yn dewis ni, oce? Okay?
Oce. Okay.
Cool. Sbarod?
Yep. Fab.
Cariad neu arian? Cariad.
Siocled neu creision? Siocled.
Bwyd stryd neu bwyty cran? Bwyd stryd.
Theatre neu cinema? Theatre.
Trainers neu sandale?
Sandale. Haf neu geiaf?
O, dwi'n hydredd. Um, wedyn ni geiaf.
Teledu neu ffilm? Ti'n ready? Melys neu hallt? Melys.
Facebook neu Twitter? Facebook.
Trefnus neu creadigol?
Creadigol. Messy. Gwyn neu cocktail?
Gwyn. Traeth neu mynydoedd? Ww.
Mynyddoedd.
Pasta neu pizza? Pizza.
Poeth neu ŵr?
Poeth. A noson allan neu noson mewn? O, byddwn ni fel arfer yn dweud noson mewn, ond fi wedi cael gymaint o'n nhw'n ddiweddar ers lockdown, fi'n credu bod noson mas yn swnio'n gret, ie, noson mas. Ie.

Dwi byth wedi dweud jôc a neb yn chwerthin. O, da iawn, mae rhaid bod ti'n ffynnu.
Cos rhaid cofio, fi jyst wedi gweud na, fi'n hilarious, ie, yeah, ie. Yeah.
Dwi byth wedi ail rhoi anreg i rhywun arall.

Reit, ok. Na, lle beth ti'n neud yna, actually? Beth am nes ti'n yna?
Dwi beth wedi mitio gwers ysgol.
O'n i dal yn yr ysgol, o'n i just drawn yr adran cerdd y drama lot yn lle bod yn i fod. Ie.
Dwi beth wedi cael ei gire yn hywir yng nghanol perfformiad a wedyn ffeili cyfrod a lan.

A fi'n gwybod pawb yn ffain amdano fe.
Fab, wel diolch Lisa, a fi'n meddwl bod ni gyd wedi dysgu lot amdano ti fyna. Felly, ges i ar y gweill gyda ti'n nawr der ôl i'r lockdown dod i ben? Uh, Wel, gobeithio mynd nôl i gwaith a gweld y plant ysgol i gyd, fi'n gweld eisiau nhw gyd. Um, ond bydde fe'n lyflu bod gigs yn dechrau nôl lan mewn rhyw ffordd. Fi'n gwybod bydden nhw lot yn llai, ond dwi eitha licio gigs mwy intimate le sy'n gymryd o bobl a ni'n mynd um, lleoliad eitha bach. So bydde hwnna'n lyflu jyst i dechrau mynd nôl mas na eto. A fi'n credu bod pawb jyst wedi goffa trio ffind o'r fath o normal newydd. I fe, ddim new normal fel mae pawb yn dweud ar y funud. Bydde hwnna'n um, tasg i ni gyd fi'n credu, ffindo rhyw ffordd bach gwahanol o fyw, really. Ie, yeah, yn gwybod.
A fi'n siŵr bod yna lot o bobl ifanc yn yr ardal sydd yn breuddwydio am fod yn gantorion neu'n gerddorion yn y dyfodol. Os gen ti'n rhyw dips o gwbl iddyn nhw am yr adeg yma yn ystod y lockdown a beth maen nhw'n gallu bod yn neud?
Mae hwn yn adeg gwych i unrhyw un um, sydd yn dechrau yn y byd cerddorol. Fi'n gwybod bod e'n anodd i lot o gerddorion proffesiynol ar y gynnydd, achos dyw'r cyflog ddim yn dod mewn heb y gigs a pethau. Ond o ran ceisio bod yn greadigol, cymerwch amser i eistedd lawr a sgwennu a meddwl am y geiriau chi eisiau dod i lawr o'r bapur a i, i bawb i glywed. Mae lot o bobl gyda gymaint o o syniadau gwych a mae pethau yn digwydd yn y byd hyn ar y funud i, i sbardino unrhyw un i sgwennu, fi'n credu. Trio'ch pethau newydd allan, defnyddio'r pethau fel garage band a audacity, a just sgwennwch lawr y syniadau, recordiwch nhw, felly bod chi ddim yn defnyddio nhw, ond mae'r syniadau yna a chi'n gallu datblygio fyna, just Peidiwch gwneud beth wnes i, a dod i fe off am ddeg mlynedd a cael y brêc mowr i frwydro'r albym diwetha, achos oedd dim digon o hyder 'da fi i wneud e. Jyst ewch amdano fe, mwynhewch e, a wnewch e ar gyfer chi, neb arall. A 'na beth 'y fi'n wneud nawr, fi'n dod i'r cerddoriaeth i fi moyn. gwneud allan yna, a os i fi'n hapus da fe, dyna beth sydd yn bwysig ar ddiwedd y dydd, achos mae rhaid i chi bod yn balch o beth i chi'n creu. Felly, jyst ewch am e, a joiwch e.
Wel, diolch enfawr i ti, Lisa, am sgwrsio gyda fi. I ti'n fodlon cyflwyno'r gan nawr i ti wedi dewis i ni o heddi?
Dyma um, Ti o fy Seren gan Lisa Pedreg. Mwynhewch! Fab!
A diolch eto Lisa, a gobeithio bod chi adre wedi mwynhau. Cliciwch y link i glywed sengl newydd Lisa, Ti fy Seren, mae'n hollol wych.